croeso nôl ato ni. Wel, mae hyn o'n un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i'r diwydiant bwyd yn sicr, gyda noson gwobre bwyd Cymru 2018 yn cael ei chynnal yn y brif ddinas. Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r seremoni sy'n dathlu'r gorau o'r diwydiant bwyd yma yng Nghymru. A Llinos Lee sydd ar y carped coch, e, noswyddoedd ti Llinos?
Ie, yeah, croeso nôl i Westir Exchange yma ym Mae Caerdydd. Fel y gwelwch chi, mae'r lle dan i sang, pawb yn awyddus i ffeino mas pwy fydd yn mynd adre gyda gwobr heno, a rhywun sy'n gobeithio am y wobr ydy wyneb cyfarydd iawn i wylwyr pnawn da Lisa Fern. A mi ti wedi cael dy enwebu heno yma, ynddo? Ydw, yn categori'r ysgol coginio. Felly, ysgol coginio fach i ni, y pumpkin patch yn gyfyrddin wrth gwrs, uh, dysgu plant yn bennaf, ond hefyd plant yn ei harddegau ac ydolion erbyn hyn. Felly mae'n anrhydedd mawr a mae'n mae neis i fod yma. Wel, llongyfarchiadau mawr. A be mae noson fel hon yn wneud i unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant yma yng Nghymru? Wel, i ddechrau gyda, wrth gwrs, ni gyd yn gweithio gyda bwyd, felly mae'n neis i fynd mas a bwyta bwyd rhywun arall am change bach, ond hefyd i gwrdd â phawb, mae'n hysbysebu yn busnesu ni, a mae'n neis i gwrdd â pobl o'r un diwydiant uh, i gael rhannu storïau ac yn y blaen. Wel, mwynhad y hun a phob lwc. Mark. Diolch. Wel, elusen fydd yn elwa o'r noson yma heno yma ydy Banc Bwyd Caerdydd ac yn gynharach pnawn yma fe si draw i'r Waros i ddysgu mwy am y gwasanaeth.
Mae Banc Bwyd Caerdydd wedi bod yma ers 2009, cafodd ei sefydlu gan y Trussell Trust. Erbyn hyn mae gyda ni 700 bwyd ar draws y brifddinas sy'n rhedeg 11 sesiwn bob wythnos o dydd Llun i dydd Sadwrn.
Faint o bobl sy'n defnyddio'r banc bwyd? Dros y ddwy flynedd diwethaf oedd 26,000 o bobl. Mae tua 1,000 o unigolion yn defnyddio banc bwyd bob mis. Mae rhai yn dod achos incwm isel neu achos mae budd-daliadau nhw wedi cael eu gohirio neu stopio neu newid, ond hefyd mae pobl yn dod at ni achos mae rhywun yn eu teulu wedi marw, achos maen nhw wedi colli swydd, achos maen nhw'n sâl a maen nhw'n ffeindio hunain mewn crisis bwyd. Ar draws Prydain, mae'r ffigyrau yn dangos bod mwy a mwy o bobl yn defnyddio banciau bwyd ni. A fan hyn yng Nghaerdydd, rydych chi'n ddiolchgar iawn o'ch gwirfoddolwyr? Ydyn.
Mae dros 200 o wirfoddolwyr gyda ni. Maen nhw'n rhedeg y sesiynau, 11 sesiwn bob wythnos. Maen nhw'n gyrru'r fans, maen nhw'n gweithio fan hyn yn y warws, yn sortio'r bwyd, siecio'r dyddiadau, maen nhw'n gweithio yn y swyddfa gyda ni. Heb dyn nhw, fyddwn ni ddim yn gallu parhau, maen nhw'n werth y byd.
Rych chi wedi cael eich enwi fel elusen Gwobrau Bwyd Cymru heno yma. E, be mae hynny'n olygu i chi fan hyn? Ni'n gyffrous iawn am heno. Ni'n croesawu pob cyfle i godi ymwybyddiaeth am ein gwaith ni, am yr angen sydd yna o hyd yn ein prifddinas ni. Hefyd, mae'n costi dros 100,000 o bunnoedd bob blwyddyn i redeg Banc Bwyd Caerdydd, felly ni'n croesawu cyfle i godi arian, i ofyn i bobl cyd-weithio gyda ni i helpu pobl yn y brifddinas.
Os ydy unrhyw un eisiau helpu mewn unrhyw ffordd, sut allen nhw wneud hynny? So mae lot o wybodaeth ar ein gwefan ni sef www.cardiff.foodbank.org.uk a mae'r croeso chi gysylltu gyda ni.
Ie, yeah, maen nhw wir yn neud gwaith anhygoel yna. A diolch yn fawr iawn i'r Banc Bwyd Caerdydd am y croeso cynnes gafon ni y prynhawn yma. Wel, dwi wedi dod o hyd i mwy o bobl sydd wedi cael ei ymwebu am wobr heno. Mae Alison, Catherine Awen, Pawb wedi dod o bob gwr gwahanol o Gymru uh, yn do. Um, Alison, llongwerchiadau, ym mha gategori ti wedi cael dy enwebu? O'n i wedi cael yn enwebu yn categori caffi bistro. Uh, yn un uh, pethau da o uh, gyferddyn, uh, Mansell Street yn gyferddyn. So ie, yeah, jyst gwneud i'r noson. Ie, yeah, fi'n siŵr.
Uh, a Catherine, categori gwahanol eto, ie? Yeah? Ie, categori, wel, Wholesaler of the Year dyn ni wedi cael ei enwebu, ond i ni'n edrych yn y gydwy ffordd, ni mae hefyd i cyfnogi, wel, yn uh, cwsmeriaid a cynnyrchwyr hefyd, so ni bach yn canol, really. Castell Howell, wrth gwrs, yw eich busnes chi, yeah. a be mae noson fel hon yn, yn, yn gallu wneud i'ch busnes chi? Um, fel i fi'n gweud, ni'n edrych yn oge cefnogi fe. Ie, mae'n neis os sy'n ni yn ennill, ni'n gael hwnna'n bonus. Ond hefyd i ni licio fy mae cymysgu gyda nhw'n yn cynrychwyr a hefyd yn cwsmeriaid. Dyna ni, llongyfarchiadau am yr ymwebyd a phob lwc a wyn fan hyn ar y pen. Chi wedi teithio'r holl ffordd o Fethesda i fod yma heno, ynddo? O, holl ffordd.
A beth yw eich busnes chi ac ymha gategori chi wedi cael eich ymwebu? Property da ni rhedeg.
Wholesale Bakery. Ie, yeah, ac uh, chi'n edrych mlaen at heno, di wedi bod yn fraint i gael eich ymwebu? Yn do, rydych ymlaen, ond uh, rei da, mae'r ma busnes yn y teulu dros cam mlynedd, a gobeithio bod ni'n favourable am, am rhywbeth, gobeithio, re? Wel, fi'n siŵr gewch chi nos yna hanner beth bynnag y fydd y canlyniad. Pob lwc uh, i chi gyd a mwynhewch mas draw. Yn ôl at y chi'n y studio. O, oh, diolch ti Llinos, ie, pob lwc i bob un sydd wedi cael i enwebu noson bwysig iawn. Ie, yeah, dipyn o noson yma, Ande.